Ikom merħba. Eh, ħanamel share screen. Eh, għamel xejn xtaqt xtaqt li kwalifika naqra għalfejn għazilt dan, dan il-topic. Għalkem aħna l-ewwel ħaġa intom talmu level x'livell talmu.
Naħseb ħafna minna sekondarja, ma nafx jekk hawn fejn jgħallem primarja. Għandna minn ah. jgħallmu primarja, ma nafx jekk primarja.
Jiena kont nagħllem primarja imma l-lum irtirata, ma tinteressani.
Tajjeb ħafna. Mela, li kelli f'moħħi Tajjeb, nħu pjaċirek, anzi. Allura tħaltalija. Proset, tajjeb ħafna. U għanna s-siz u koll, għet jibdu fil-ċet. Proset, tajjeb ħafna. Li kelli f'moħi jena il-syllabusek prezenti, tajjeb. U allura, peress li dini għal ewwel sena qed ivari l-istruttura tiegħu tvarja daqsxejn mis-syllabusek ta' qabel fejn hemm inqas weighting, inqas kontenut tal-letteratura jew inqas mistoqsijiet dwar il-letteratura u hemm il-ġeneri tal-kitba li huma abbundanti, xtaqt ngħaqqad daqsxejn aspett mil-letteratura li aħna nistgħu nużaw fil-ġeneri tal-kitba. Ħa nispjega naqra lili nnifsi aħjar. Ħa nagħmel share screen. Mela. L-arti tal-persważjoni fil-kitba. Ħanara nista' x'inniżżel hawnhekk. Mela. Dwar xiex se nitkellmu, mela x'inhi l-arti tal-persważjoni eruqa Fejn insibuha fis-soċjetà moderna? Kif tidher f'hemm art fil-folja u mbagħad it-trasferiment tal-għarfien li nħoss li huwa xi ħaġa vera importanti eh, hija kwalità li kull għalliem għandu jadotta mela kif jistgħu jużawha l-istudenti. Mela, Meta nitkellmu fuq l-arti tal-persważjoni din taqa' taħt l-umbrella tar-retorika. L-istudju fuq ir-retorika aħna nattribwixxuh lill-Griegi. Hemm dokumenti li fejn jidentifikaw dan l-istudju li jibda saħansitra 600 sena qabel Kristu. Imma meta nitkellmu fuq l-arti tal-persważjoni aħna dejjem nattribwixxuha lil Aristotli fl-istudju tiegħu ta' retorika li jserraħ fuq tliet pilastri, il-loġika, il-logos, l-etos, il-kredibilità, l-etika, u s-sentiment, il-patos. U meta nitkellmu dwar il-letteratura ħafna drabi aħna nirreferu biss għal patos, imma kif se naraw Il-pathos biex letteratura tkun tajba, tkun kredibbli, tkun tappella għall-qarrej, irid ikun hemm bilanċ bejn il-pathos, l-ethos u l-logos. Mela, kif għedna fil-letteratura l-aktar nsemmuha l-pathos dan jiġi deskritt bħala narrattiva li tqanqal emozzjonijiet ta' ħasra, Empatija jew niket, dan jitħaddem simultanjament mal-logos u l-etos. Imma, jikun hemm patos mhux sempliċiment għax il-letteratura ikolla emozzjoni ta' ħasra, ta' empatija jew ta' niket, imma għax l-awtur qed iħaddem din l-emozzjoni bilan li lill-qarrej jikkonvinċih jissieħeb mal-aġenda tiegħu biex lill-qarrej jaħkmu aħjar, iwassallu l-messaġġ li jrid iwassal bil-kitba tiegħu aħjar fi kwalunkwe ġeneru, minn poeżija sa proża, il-pathos jitħaddem minn diversi awturi u poeti tekniki irfinuti. Imma simultanjament nerġgħu naraw il-logos u l-etos dawn jixirfu meta għall-istess għan, ġifieri blan li l-awtur jikkonvinċik tissieħeb mal-aġenda tiegħu, il-kitba tittrażmettilek kunċett morali, messaġġ sublimi, nozzjoni spiritwali. U qiegħda naħseb Eżempju ċar huwa il-ħajku. Il-ħajku għandek il-patos imma mbagħad hemm l-etika, hemm il-messaġġ sublimi, nozzjoni spiritwali. Mela, għan prova nara. Tajjeb. Fid-dinja moderna, din l-arti tal-persważjoni inħakmet mill-politikant. All right, ġifieri il-politikant jibda bil-patos, appell għall-emozzjoni fl-argument tal- politikant għandna il-pathos, l-appell għall-emozzjoni u mbagħad l-appell għall-etika, imma mbagħad nippruvaw naslu għal xi forma ta' loġika. Dik hija il-pattern nistgħu ngħidu tat-taħdit tal-politikant. Fid-dinja moderna rajna l-arti tal-persważjoni tifjorixxi biex tikkonvinċi lil nies komuni jagħtu ħajjithom għal pajjiżhom, ġifieri biex jissieħbu bħala soldati jiġġieldu għal pajjiżhom. It-tieni gwerra l-Ġermanja il-famuż diskors ta' Hitler. L-Ingilterra kien għal Winston Churchill, l-Amerika għandna dan il-poster hawnhekk I want you for US Army. Dawn kollha tekniki fejn tħaddem il-pathos, all right, u l-appell għall-etika, l-ethos. Winston Churchill kien jibda l-argumenti tiegħu fuq l-ethos, id-dover, id-dover li inti tiġġieled għal pajjiżek, ehm, il-kredibilità jibni argument loġiku b'informazzjoni verifikabbli, u mbagħad jikkonnettja mal-udjenza b'appell għall-emozzjoni biex jinċita fiduċja dak iż-żmien lill-Ingilterra eh, tal-Ingliżi biex fit-tħejja militari tagħhom. Mela, il-kjażmu famuż ta' Kennedy. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Li ehm, Fil-verità mhu ta' Kennedy xejn għaliex dan isselfu kważi kważi kelma b'kelma minn Khalil Gibran fl-essej Il-Fruntiera l-Ġdida. Issa fil-kuntest Malti dawn meħudin mill-gazzetti tal-Ħadd li għadda. Increased parental leave. Din għażilthom għal xi jolqtu fil-laħam il-ħaj. Increased parental leave to encourage couples to have more children. Mela għandna increase parental leave hemm il-patos, il-politikant li qed jiġbed is-simpatija tal-nies, imbagħad hemm l-ethos to encourage couples to have more children biex inti tgħin lil pajjiżek. Imbagħad kien hemm titlu ieħor dil-ġimgħa More Time at School means reducing long hours of homework, hemm il-patos, imma u increases um, extracurricular activities. Imma mbagħad jikkontradixxi il-biċċa tal-parental leave. L-istat għamel kull ma seta' din il-frażi vera ġbitni, għax inti għandek id-depersonalizzazzjoni tal-persuna u il-personifikazzjoni tal-istat, mela l-istat għamel kull ma seta'. iktar ik, mela iktar qrib id-dimensjoni tagħna. Sowa, ir-reklam. Ir-reklam iħaddem it-teknika tal-patos bl-aqwa mod, jappella għall-valuri tal-qarrej jew ta' min qed jarah, il-ħolqien ta' immaġnijiet li min jarahom jew min jismagħhom jista' jirrelata magħhom. Dawn huma kollha kwalitajiet tal-pathos. Ir-reklam just do it, Nike, just do it. Tliet kelmiet, li bniedem jista' jirrelata magħhom u fejn jarhom iħossu imqanqal biex jagħmel sport open a coke open happiness. Incidentalment ħafna riklami eh, alimentari jabbinaw il-prodott mal-ferħ. lokalment mill-kċina ta' tzija. Mela għandna din it-tzija xieħa u riċetti eh, ta' Maltin, li huma riċetti tipiċi Maltin. Issa, intom tidu naħdem tidu li intom inti għalfejn qed tkellimna dwar il-politika, dwar ir-riklami, aħna dawn kif se nużawhom fil-klassi. Mela, xi ħaġa li nemmen bisħieħ jiena hi li l-għalliem ta' lingwa speċjalment irid ikun konxju mir-retorika. Aħna r-retorika ngħixuha, inħadmuha aħna stess mal-istudenti tal-klassi. Araw tirrelatawx ma' dawn il-frażijiet. Studja ħassib xogħol tajjeb. Jekk tistudja tmur tajjeb fl-eżamijiet. Nistenna aħjar minnek, tifel, tifla bħalek, li tkun puntwali u tagħmel xogħlok fil-ħin jiswielek. Għalkemm hemm appell għall-emozzjoni, appell għall-etika, għad-dover, huma kollha kredibbli, imma kollha jgħidu l-verità? L-arti tal-persważjoni femmart fil-folja. Issa, appena bl-istess mod li li ħakem l-arti tal-persważjoni il-politikant, l-istess ra lok fejn iħaddimha l-artist, l-awtur. il-poeta. Aħna għandna dan il-ktib il-ġdid, Art fil-Folja, li huwa antoloġija ġdida bat ta' poeziji u siltiet minn romanzi u novelli fejn ħan diskutu kif toħroġ l-arti tal-persważjoni. Mela, Dunkarn, il-poeta nazzjonali tagħna, il-patos. Għan iprofa nħaqla nara dawn ta' xed titelfuni. Mela, il-pato, l-appell għall-emozzjoni, jaqbadni l-biża u nibki, narak taqbad li ċfien u tilab bihom, bla xejn ma taħseb, kifer, fid-dmugħ tal-imsejknin li hemm ġo fihom. Il-kelma ta' Dun Karm iġġiegħlek tħossha l-emozzjoni tal-kittieb. Tinsiex li l-kittieb kull mandu l-pinna u l-karta. Permezz tal-pinna u l-karta Dun Karm jaf ipinġiha l-immaġni, jaf iġiegħlek tħoss sentiment, is-sentiment li qed iħossu jaf jittrasmettih. Dak huwa l-użu eċċellenti tal-pathos. Qed jitkellem fuq il-baħar kiefer qed jgħidlu, qed jippersonifikah u qed qed juri l-lat tal-baħar li huwa negattiv u tal-biża. Għaliex jett il-sin il-Malti ħa nitkellmu dwarha ftit iktar tard. L-omm, il-kelma li trażżan id-demm. Għandna slide ta' wara kif tixref l-omm li huwa suġġett favorit meta awtur ikun qed iħaddem il-patos għax l-omm kulħadd b'xi mod jew ieħor jista' jirrelata magħha. L-omm f'Hemm Art fil-Folja toħroġ fi tliet aspetti. Għandna l-om fiżika tagħna il toħroġ fi ktieb, il-ktieb qadim li tagħtek ommok. Mela l-qarrej jista' jirrelata ma', ma dan il-ktieb qadim kulħadd b'xi mod għandu esperjenza simili ta' xi ktieb qadim li tagħtek ommok hemm il-poeta qiegħed jidentifika l-qari jista' jidentifika aħjar mal-poeta qiegħed juża kelma li jista' jiġbed l-attenzjoni u s-sentiment tal-qari. Arġajna Dunkarm għaliex tarmih lil sien li tagħtek ommok. Il-Malti, il-Malti rabtu mal-omm dik il-sienek il-lingwa tiegħek tagħtilek trasmettitilek ommok l-istess bniedma li tagħtek il-ħajja. L-om naraw wkoll ehm, il-patrija fil-Malta stess. Missirijiet naf li moddi batew tqabdu u mitu jinja għall-imħabba tal-aziza artom Malta. Naraw ukoll l-ilsien nattiv dejjem dunkar bħala om. Għaliex immela tiċħat Malti hija lil dan l-ilsien li bih int Malti sewwa. Mela il-Malti l-ilsien il-lingwa materna hija wkoll forma ta' om. Mela il-figura tal-om li xintixref fil-letteratura tiġbed is-sentiment tal-qarrej. Il-patos eh, fil-ktib tagħna jitħaddem ukoll permezz ta' xenarji marbuta ma' gwerra. Appell għall-emozzjoni, sowa il-gwerra. Ġuże Orlando missierna, missirietna fl-modi batew, tqabdu u mietu ħinja għall-imħabba tal-Aziza Artom Malta. imsejkna wlied bla ħtija kemm kellhom iġarrbu tbatija. Fi qsari tal-fuħar nsibu deskrizzjoni grafika tal-gwerra, fil-verità deskrizzjoni grafika fit-tul fejn inti meta taqra kważi kważi l-awtur jieħdok f'dan il-pajjiż li ma jtihx isem fejn il-gwerra hija dejjiema ma tispiċċa qatt jgħidilna. Kien ra minn kollox il-protagonist qed jgħidilna li kien raġel li għamel sari tal-foħar. Kien ra minn kollox suldati bidhom u sieqhom mtajra, oħrajn bajn waħda ċċarċar id-demm. Dazju Ellul għandna fil-fema tiegħi waħda mill-aqwa eżempji ta' kif jitħaddem il-patos minn awtur biex eh, iqanqal lil qarrej jissieħeb mal-aġenda tal-awtur. L-awtur li rrit anqal sentiment ta' patriotizmu li huwa l-istil tiegħu sewwa, sentiment ta' patriotizmu fil-qarrej biex iġib lil qarrej iżomm mal-Maltin u mhux mal-Franċiżi li kienu qegħdin jattakkaw il-Malta li rridu joħduha f'idejhom. Mela aħna nafu li l-Franċiżi kienu kattoliċi bħal Maltin. Madankollu, deskrizzjoni tal-Franċiżi kważi kważi iġġelek taħseb li kienu nies sataniċi fil-fatt għalilhom efiret u kull xorta ta' affarijiet negattivi. Alla puljun naraw din il-frażi beda jneżża id-dar t'Alla hija frażi qawwija ħafna. U din il-frażi qed talludi għal meta l-Franċiżi, soldati Franċiżi, mhux Napoljoni fih innifsu, daħlu fil-knejjes u serqu kull ma sabu fidet u dak kollu li setgħu jġorru magħhom. Għas-soldati Franċiżi tefgħu l-bwieb il ġewwa, sabtu mal-arti slaleb u l-gandieri, ċartu l-inkwatri tal-qaddisin Qattgħu t-trieħi u l-portieri u ħatfu dak li għoġobhom. Mela d-deskrizzjoni tal-għadu tal-Franċiż kienet tant kerha li bħala qarrej l-awtur riedek tħoss għal Malta u għall-Maltin imsiekken. Mela, Xeni taqsim il-qalb erġajna qsari tal-fuħarem amplifikazzjoni fid-deskrizzjoni tal-effetti tal-gwerra u d-deskrizzjoni grafika kif diġa tilkom. Deskrizzjoni li hija fit-tul, hemm ironija fejn ħin minnhom it-tabib li salva l-soldati kollha jitlef lil bintu. Umbat xettel dil kampanella u baqa jisaqja ġifiri inti u taqra kważi kważi ma tkunx tifla aktar x'tant id-deskrizzjoni hija tajba li l-awtur tantu tajjeb fil-pinna li, li inti tibda tħoss l-istess emozzjoni tiegħu. Fl-ibleħ naraw id-djar jaqgħu bħas-suldati tal-karti. Mela qed jitkellem dwar il-gwerra djar Maltin kif bdew jaqgħu bħas-suldati tal-karti. Mela l-awtur qed joħloq immaġni li inti tista' tirrelata magħha u tifhem blima sempliċità id-dar tiegħek tista' taqa'. Ok, mela. Għanna din gżira nixfa Klara Zoppardi rajt il-biza granfat innutaw l-użu tal-vokabularju, rajt il-biza granfat mal-kesħa tal-lejl fuq dajsa tigref l-ikħal tal-Mediterran, i granfat. id-dgħajsa tiggref l-ikel tal-Mediterran. Mela l-użu ta' vokabularju wkoll jinċita emozzjoni, wkoll ipinġi l-immaġni ta' disprament li Claire ridet ehm, turina ehm, ju tiddeskrivi din id-dajsa tar-refuġjati. il-patos fl-imħabba, l-imħabba jew il-komplessità tal-imħabba fis-solitudni għanna lil Karmenu Vassallo ħbibi kull maħlaqt int barra l-bnedmin kemm ibsaħħitha din il-frażi. Ħbibi, kull ma ħalaqt int, għax jgħidilna li l-ħbieb huma n-nemel u x-xtieli, kull ma ħalaq Alla minn barra l-bnedmin. Tħoss għalih indu tara, waħdi ta' Dun Karm sibtni waħdi fuq xifer il-blat. Il-kumplessità tal-imħabba. ħuta Maria Greganato, i deċidiet li tissalla le le le ta' ħuta ja ħut mejjet jgħidu jitla' fuq iċ l-ilma u llum rifless ġew iċċi hemm ħuta ħalqa mbewwa hija poeżija ibsa ħafna. Imbagħad l-imħabba komplessa tider b'mod umoristiku fil-kitba ta' Trevor Zara l-ħrafa ta' www.kulkulur.com hija hija novella li l-istudenti jirrelataw inkredibilment tajjeb magħha. hi ddeċidiet li tissallab ftit ieħor. Hawnhekk qed jitkellem fuq omm sempliċi u fqira imma li tħobb ħafna lil binha. Hi ddeċidiet li tissallab ftit ieħor għax flus ma tantx kellha u daħlitlu l-internet. Mela din l-omm li fis-sempliċità tagħha għax tħobb lil binha u rat li għandu bżonnu iddeċidiet li tagħmel pass f'xi ħaġa li ma tifhem xejn fiha. Mela, l-umoriżmu l-umoriżmu huwa wkoll ferra tal-patos. Ħankomplu fuq fuq din www.kulkulur it-tracksuit xpakkata ta' rożi. Il-kollokjaliżmu tal ta' uliet nanna venut, l-emilki, l-Amerika, l-emilki, il-korruzzjoni tal-kliem u l-aneddoti Mela, l-umorizmu għandna ħafna ferat differenti s-satira, l-ironija, l-autoironija li titħaq bik innifsek, kif naraw fuq li tinna venut, aneddoti umoristiċi, il-ħrafa ta' www.skulkulur.com tiġbor ħafna fiha għax tiddeskrivi raħal tipiku Malti bil-karattri tipiċi Malti għandha s-sembjanzi kollha ta' ħrafa ħolqitilna din ix-xieħa l-ħażina u ċkejkna jisa Cinderella f'ira u sempliċi imma hija tajba u tiġi premjata fl-aħħar. Fitant issejjaħ naraw daqsxejn mod daqsxejn umoristiku id-djar Maltin eh, meta qabbilhom mal-blokk tal-appartamenti, id-djar Maltin qabbilhom ma' djar botnin bla sens ta' figer u qisu hemm referenza għal mara l-ħoxna li hija simbolu tat-tempji Maltin. Mela. Il-patos joħroġ fi kwotazzjonijiet epiċi li nkitbu mill-awturi biex ibiddlu l-opinjoni tal-qarrej biex jinfluenzaw l-emozzjoni tal-qarrej huwa u jaqra s-silta mela. Lok bl-immaġni li appellaw għas-sensi u bekk għall-empatija tal-qarrej biex jimmanipulaw ir-reazzjoni u jwasslu aġenda jew jedukaw Sar il-miraklu tal-konkrit, ħitan tas-sejjieq. Il-poeta ma kienx qiegħed mhuwiex favur il-konkrit, ma kienx qed jifraħ għax sar miraklu, imma b'dan b'ton ironiku għall-aħħar joħloq dan ix-xebh tal-konkrit modern mal-ġebla Maltija li m'għadhiex tintuża ħlief fil-ħitan tas-sejjieħ. L-ibla b'Malta kienet qiegħda tikteb paġna oħra fil-ġrajja kbira tagħha, l-personifikazzjoni ta' Malta li qed tikteb paġna oħra fl-istorja tagħha. Il-frażi din gżira niexfa li hija wkoll it-titlu tal-poeżija. Malta, din gżira niexfa. Għandek il-taqdim tal-aġġettiv niexfa fejn turi l-klima tagħna ma turi wkoll in-nuqqas ta' kompassjoni. Għar dalam, ħaffru dil-qalb, ħaffru lill-qalbi sewwa. ħafru li hija qawwija ħafna. Il-mutu għandna din il-frażi, din is-sentenza miktuba fl-ewwel persuna fejn tibdel l-immaġni tan-narratur minn vittma daqqa waħda ġejt aggressur frażi qawwija li inti tibdillek l-emozzjoni tiegħek inti u taqra. L-użu tal-iperbole sa hemm it-teknika friefet kemm tara bajnejk u għana ta' safar kemm jifilħu jisimgħu widnejk. U nerġgħu sari tal-fuħar gwerra li ma tintemm qatt. Kważi kważi il-kunċett jgħajjik inti u taħseb fiha, il-kunċett waħdu jgħajjik u taħseb fil-bnedmin li jgħixu din ir-realtà. Issa, Għandna l-etos li jixref bl-aktar mod ċar f'dawn is-siltiet, per eżempju, il-kritika tal-erda tal-ambjent ta' naħitan ta' sieħ minkejja dan it-triqa tal-mistrieħ bejn żewġ ħitan titkellem ta' sejjer. Mela, il-kuntrast bejn sar il-miraklu tal-konkrit u kif issa dan il-bini modern tiela u tiela, għandna il-poeżija li tispiċċa li minkejja dan kollu it-triegħa tal-mistrieħ miktuba b'ittri kapitali tinsab bejn żewġ ħitan titkellem tas-sejjieħ. Ġiżimi li qatt ma jiftaħ friġġieri. L-eżamijiet tal-ħajja, ħajja li qed ngħixu f'dan il-baħar fond fejn il-bnedmin ikollhom jagħmlu l-eżamijiet tal-ħajja. U l-ethos, is-sens ta' dover u s-sens ta' etika jiġi diskuss kif rajna fil-poeżija din gżira niexfa. Il-logos, il-loġika, ir-raġuni. Erġajna qed naraw ġiżimin qatt ma jiftaħ Oliver Friġiri tfittxija għall-verità f'Magna Mater insibu dawn iż-żewġ mistoqsijiet retoriċi. Aħna min aħna? Aħna fejn aħna hemm din it-tfittxija hemm qisu kriżi eżistenzjali fejn il-protagonist qed il-protagonista qiegħda qiegħda tfittex lilha nifisha hija wkoll adolexxenti u allura għaddejja minn dik il-fażi ta' ta' mistoqsijiet eżistenzjali. Dawn il-ħiliet aħna nistudjawhom tajjeb, narawhom fil-kitba tal-awturi, narawhom f'kitbiet oħrajn mhux fil-kitbiet li għandna l-eżami biss. Però jiena ma nkunx irid nieqaf billi impoġġu l-awtur fuq pedestal u qisu dan għandu xi ħila li l-istudenti ma jistgħux jersqu lejha. Jiena nħobb lill-istudenti inġelhom jew ngħinhom aktar minn inġelhom eh, jippruvaw, jippruvaw jimitaw il dawn il-ħiliet, dawn il-frażijiet zbieħ li niltaqgħu magħhom li għanqlodna emozzjoni li li li jkunu xi kultant il-bażi ta' ħafna diskussjoni, inħobb ngħinhom joqorbu lehom fil-kitbiet tagħhom Mela dan is-sillabu kifet fil-bidu għandu 17 il-ġeneru ta' kitba. U xewħut minnhom huma kitbiet argumentativi, kitbiet personali fejn l-student huwa mitlub jagħmel argument, argument konvinċenti fejn hemm taħdita fejn artiklu argumentativ ħanaraw daqsxejn. Mela, Fl-istudju tiegħu Retorika, Aristotli jenfasizza li l-persważjoni effettiva teħtieġ bilanċ bejn l-etos, il-logos u l-patos li għandhom ikunu mfassla għal udjenza u kontest. Mela, issa hemm fatturi oħrajn meta l-istudent jiġi biex jiktebu madux eh, josserva ħajjieħu ir-rwol ta' kittieb u irrid iqis fatturi oħrajn. Meta jiktbu artiklu ta' opinjoni, editorjal, taħdita jew artiklu argumentattiv, l-istudenti jistgħu jimplementaw b'mod effettiv l-istrateġiji retoriċi sabiex jipperswadu lil qarrejja tagħhom. Mela, l-istudenti jridu jieħdu lilhom infushom b'serjetà, jridu jieħdu l-kitba tagħhom b'serjetà biex lil qarrej jikkonvinċuh Mela, l-arti tal-persważjoni fil-kitba. X'għandek tikkunsidra inti u tibni l-argument. Hemm il-kellim, il-fuċi minn qed jitkellem, inti bħala student, bħala kitti. Inti bħala min qed titkellem? X'inhi l-udjenza tiegħek? Għal min hi mmirata din il-kitba? U x'inhu l-iskop ta' din il-kitba? Dan kollu ħa ġġibu mit-titlu, imma dak li ma jtikx it-titlu inti trid tfasslu int fl-immaġinazzjoni tiegħek. Qabel ma tibda tikteb inti trid tieħu l-persuna ta' min qed jitkellem fil-kitba tiegħek, timmaġina xa tkun l-udjenza tiegħek. U xan bit-titlu ħad tistaqsi li jek nefsek, mela xi skop għandha din il-kitba? Xirrid inwassal permezz tal-kitba tiegħi? Mela, ħan nitkellmu fuq il-patos. Il-patos huwa kif għedna jappella għall-emozzjoni tal-qarrej biex joħloq konnessjoni u jipperswadihom. Mela inti l-istudent ġifieri bħala il-kittieb affarijiet li tista' tagħmel huwa li tieħu aneddoti personali taqsam stejjer personali, esperjenzi li rajt, esperjenzi li min qed jaqra jista' jirrelata magħhom aħna l-aħjar eżempju li nġib il-karattri tipiċi tar-raħal deskritti fi ħrafa ta' www.kulkulur. L-użu ta' lingwa vivida, lingwa li tqanqal, l-użu ta' lingwaġġ deskrittiv, emottiv jista' jgħin biex tpinġi stampa u tqanqal l-emozzjonijiet. Kliem li evoka sentimenti ta' kuntentizza, dwejjaq, rabja bħal eżempji li rajna. Anke jekk dan il-kliem ikun qawwi. Xbiehat u metafori. L-użu ta' xbiehat eh, u metafori tixbihat biex il-qarrej jifhem l-argument tiegħek aħjar. Xi kultant bi spjegazzjoni b'eżempju tispjega aħjar dak li tkun trid tgħid. L-ethos, il-kredibilità, l-etika. Mela, jekk ħadd ikwota, pereżempju f'editorjal, ehm, jekk ħadd ikwota sors, dak is-sors irid ikun kredibbli. Jekk ħadd tagħmel referenza għal sorsi tista' semmi esperti ta' fama biex ittejjeb il-kredibilità tal-kitba tiegħek, tagħmel referenzi għal studji minn istituzzjonijiet stabbiliti u rispettati. It-ton Irid ikun professjonali skont il-kitba tiegħek. Jekk hemm editorjal, jekk hemm artiklu argumentattiv, l-għażla tal-vokabularju. U ġustizzja u oġġettività issa. Speċjalment meta qegħdin nagħmlu argument, artiklu argumentattiv jew artiklu ta' opinjoni u qegħdin niddiskutu suġġett li jaħraq suġġett daqsxejn polemikus, Ikun tajjeb għalkemm l-studenti tiegħi ngħidilhom, għalkemm inti qed tressaq l-ideat tiegħek, il-kidbajja tiegħek u qed twassal l-aġenda tiegħek, tagħmel il-kidba tiegħek ħafna aktar kredibbli jekk inti tirrikonoxxi l-opinjonijiet opposti jekk jekk eh, opinjoni li tikkontradixxi lil tiegħek. Imma mbagħad l-argument tiegħek tant irid ikun b'saħħtu li fl-aħħar mill-aħħar lil qarrej inti ġġibu miegħek li tikkonvinċi li inti l-argument tiegħek għandu iktar kredibilità mill-argument oppost. il-logos, il-loġika li hija s-sisien ta' dak kollu li semmejna. Kif ħa nagħmel argument loġiku? Ir-raġunament irid ikun strutturat. Il-mod kif nikteb, kif paragrafu jorbot ma' ieħor, Ir-raġunament irid għalhekk għalhekk huwa importanti li l-istudenti anke f'ambjent ta' eżami, anke taħt kundizzjonijiet ta' eżami, inti tajjeb li tieħu żewġ minuti u tagħmel xi forma ta' pjan. Għaliex mingħajr dak il-pjan inti diffiċli L-ewwel darba li tiktibha kitba ħa tkun strutturata b'mod loġiku. Mela l-ewwel ħaġa ħa nsemmu fatti u statistika fejn hu importanti, imma il-mod il-paragrafar, il-mod kif qassamt l-idea tiegħek f'paragrafu, il-mod kif paragrafu jorbot ma' ieħor jgħin biex il-qarrej isegwi aħjar l-argument li qed tagħmel. U bat l-għażla tar-reġistru, il-vokabularju, il-vokabularju skont is-suġġett li qiegħed titkellem. Dak huwa kruċjali. U dak jiġi billi l-istudenti jkunu esposti għal għażla fasta ta' vokabularju bil-qari billi inti fil-klassi tesponihom għal artikli għal għal ehm, letteratura li mhix dejjem meħuda mill-ktieb tagħna li ehm, tkun ikun hemm firxa anke jekk tagħmel comprehension jekk tagħmel eżerċizzju tal-qari. Ehm, tesponihom għal letteratura miktuba b'Malti tajjeb imma dwar suġġetti differenti. Mela, kombinazzjoni tal-patos, ethos u logos. Mela kif għedna l-aktar kitbiet t'opinjoni effettivi spiss jikkombinaw dawn it-tliet dan it-trepit ngħidlu, dawn it-tliet strateġiji retoriċi. Bl-użu simultanju u bbilanċjat ta' dawn it-tliet strateġiji l-istudenti jfasslu kitbiet persważivi li jħallu impatt fuq il-qarrejja tagħhom. Dawn, taħsbux li trid xi ħila, taħsbux li l-istudenti jridu jkunu kbar, maturi, jekk inti eh, tispjegahom bl-aktar mod sempliċi, jekk inti toħodhom naqra naqra din, din tagħti feedback jew toħloq struttura fejn l-istudenti jagħtu feedback lil xulxin bl-iktar lingwaġġ sempliċi, anke studenti li għadhom żgħar, jiena iktar żgħar li għallimt forsi kienu kellhom 11 sena, anke studenti li għadhom żgħar kapaċi jaslu għaliha. Mela inti tistaqsihom. Tista' ssib vokabularju daqsxejn iktar persważi tista' iġġelni nħossni eh, ferħan jiena u naqra din il-poeżija jew eh, jekk jital biża tista' tbeżżani naqra iktar imma mbagħad eh, tagħmel sens din is-sekwenza tagħmel sens li semmejt dan qabel dan jagħmel sens taħseb li li tgħid tiegħek biss Tajjeb jew forsi nsemmu x'jista' jeżisti iktar fid-dinja minn barra l-opinjoni tiegħek. Mistoqsijiet sempliċi li l-istudenti kollha ta' kull età jistgħu jirrelataw magħhom u jtejbu l-kitba tagħhom eh, u jagħmluha aktar bilanċjata u allura aktar effettiva. Um, Isa weħlet għal arrestan. Dawn ok. Issa. Dan huwa eżempju tajjeb għal nagħmlu kitba argumentattiva fuq l-enerġija rinnovabbli. Dan huwa topic, dan huwa suġġett li qed joħroġ ħafna nsibu ħafna artikli moderni u qiegħed jixref anke fil-karti tal-eżamijiet. Mela, ejja ngħidu dan huwa mod kif jistgħu jitħadmu dawn it-tekniki. Tajjeb, għandna introduzzjoni fejn ħa nagħmlu appell għall-etika. Alright, stabbilixxi l-kredibilità billi semmi kwalunkwe riċerka jew esperjenza relevanti. Dikjara l-iskop tal-artiklu għaliex huwa importanti. Bdejna. Dik hija l-introduzzjoni. L-ewwel paragrafu appell emozzjonali il patos aqsam storja personali jew uża lingwaġġ ħaj biex tiddeskrivi l-impatt tat-tibdil tal-klima fuq il-komunitajiet. It-tieni paragrafu. Argument loġiku. Ippreżenta l-fatti, statistika, raġunament loġiku biex issostni l-argument għall-enerġija rinnovabbli. Inkludi informazzjoni dwar benefiċċji ambjentali u l-ifrankar tal-ispejjeż. Il-kontro argument mela hemm il-loġika u hemm l-etika. Irrikonoxxi opinjonijiet opposti u pprovdi konklużjonijiet loġiċi, dan juri ġustizzja u jsaħħaħ il-kredibilità tiegħek. U tagħlaq konklużjoni ċkejkna fejn torbot il-patos, l-emozzjoni ma l-etika, ma l-kredibilità. Spiċċa b'seħħa konvinċenti għall-azzjoni, appell għall-emozzjoni tal-qarrej u saħħaħ il-kredibilità tiegħek. Mela. U nagħlqu billi naraw odot li jsawru kidba enfatika. Mod kif eh, tissawwar il-kidba enfatika hija ir-ripetizzjoni, ripetizzjoni ta' kliem jew frażijiet ewlenin biex tissaħħaħ idea. jew tema. Eżempju ċar huwa sentenza ta' Churchill, we shall fight them on the beaches. Mela, we shall fight in France, we shall fight on the seas and oceans, we shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall never surrender. Churchill, appena laħaq ministru, rrit jirbaħ is-simpatija tal-Ingliżi ehm, U dan huwa dan huwa diskors li li famuż tiegħu. Mela, anafora, ripetizzjoni ta', ta sentenza ta' ftit klim fil-bidu ta' kull sentenza. Um, aħna lokalment għanna ġibul il-rand, il-rand li ħaddan iħaddar dejjem rużar brifa mela għandek ripetizzjoni tar-rant, ripetizzjoni tal-istess kelma, il-paralleliżmu, il-metafora, is-similitudni. Aħna kbirna bil-paraboli tal-Bibbja, bil-ħrejjef ta' meta konna żgħar, fejn permezz tal-eżempju inti tista' tispjega l-ideat aħjar. Sentenzi esklamatorji uża marki ta' esklamazzjoni biex twassal emozzjonijiet qawwija, l-iperbole, l-eseġerazzjoni għall-effett drammatiku. Mistoqsijiet retoriċi, mistoqsijiet li ma jistennewx tweġiba imma jipprovokaw l-ħsieb. Użu ta' sentenzi qosra biex toħloq impatt jew tiġbed l-attenzjoni. Mistoqsijiet. Xaħat għandu xi mistoqsijiet?
Jekk hawn min jixtieq jgħaddi xi kumment jew isaqsi xi ħaġa. Interessanti li semmejt kemm il-bżonn li wieħed jesponi ruħu għal kitba persważiva biex jara taħdem. Anke mhux biss jaqra, imma jaqra b'mod analitiku, li hija ħila li rridu ngħadduha lill-istudenti wkoll, mhux biss il-ħila tal-kitba, imma anke l-ħila kif ikunu kapaċi jaraw din il-karatteristika fi kwalunkwe kitba li tiġi f'idejhom. U anke, speċjalment fl-aħħar parti, tajt anke suġġerimenti prattiċi ta' kif wieħed jista' iwassal lill-istudenti biex jiktbu b'mod persważiv, li mhix ħaġa faċli, però lanqas hija ħaġa impossibbli. Jiġifieri naħseb it-taħlita trid tkun, hux hekk?
Ara, aħna rridu nieħdu l-kitba aktar bis-serjetà. Il-bniedem Malti ma tantx jaf jesprimi lilu nnifsu. u ma tantx jaf jesprimi lilu nifsu mhux għax mhux espost aħna nitkellmu l-ħin kollu. Imma x'donna aħna ma nagħtux daqshekk importanza lejn l-istruttura ta' sentenza għadni x'nagħmel sens kif bdiet is-sentenza u kif kompliet kultant nikkorreġi sentenzi nibda ngħid is-suġġett kien mod u mbagħad komplejna mod ieħor, bdejna bis-singular, komplejna bil-plural. Dak kollu meta bniedem jitgħallem jitkellem, meta bniedem jitgħallem jagħmel sens, jesprimi l-emozzjoni tiegħu aħjar, l-idea tiegħu aħjar, sa miċ-ċokon, importanti li nibdew miċ-ċokon, jiddistingwi fil-ħajja. Bniedem artikolat, bniedem li jaf jispjega lilu nifsu tajjeb, jiddistingwi ruħu fil-ħajja u dik dak huwa argument li tista' tagħmlu sa mill-iċken student, sa mill-iċken livell ehm, edukattiv.
Sintassi diġa qabel kollox u xek. U koll hija kwistjoni ta' loġika, ma kultant ma tantx narawha. Eżattament, eżattament.

Dik dak l-ewwel kumment. U t-tieni kumment anke ġobni wkoll il-fatt li pruvajt toħloq taħlita bejn il-letteratura u l-kitba f'dal-każ. Kif anke s-sillabu l-ġdid u x'hekk qiegħed jissuġġerixxi li l-għalliema jagħmlu. Hekk u qatt ma jiena bħala għalliem qatt ma kont nimmaġina li li eħe inti ġegħeltni nirrifletti li li l-pathos huwa mekkaniżmu tajjeb ħafna li li wieħed jista' jħaddem fl-artiklu ta' opinjoni, fl-editorjal, eċċetera eċċetera. Proset.
Jiddependi wkoll mill-ġeneru li tkun qed qed tikteb ukoll għax pereżempju ċerti jenna f'rapport pereżempju, rapport ma tantx jitlob patos iktar jenfasizza il-kontenut. Tifhem jiġifieri. Hemm slide fejn semmiethom ġifieri. Ġifieri.
Ġenerali speċifiċi. Eżatt, eżatt.
L-istess id-djarju, per eżempju, li qiegħed hemm, ma inti mhux ħatod tikteb lilek innifsek u tipprova tipperswadi lilek innifsek. Jiġifieri il-patos u l-kumplament jinvolvi udjenza, mhux hekk, jiġifieri jinvolvi udjenza li taqra.
L-artiklu ta' opinjoni, l-artiklu argumentattiv, it-taħdita u l-editorjal, dawk l-iktar li Imma huma l-iktar li nirċievu mistoqsijiet dwarhom. Kif ħa nallem l-editorjal, kif ħa nallem it-taħdita. Mhm. U dan huwa mod li bniedem jista' jibni fuq mhux il-Vanġelu, ma huwa mod fejn bniedem jista' jieħu spuntu jespandi. Huwa punt li tista' huwa metodu li tista' applikaħ b'mod ġeneriku, ġifieri se tapplika ħafna. Mbagħad wieħed jista' jidħol ġa fid-dettall fuq kull ġeneru, imma diġà jkollu bidu tajjeb naħseb jekk jimxi ma' dawn il-punti.
Tajjeb, ma nafx jekk hawn xi mistoqsija jew xi kumment ieħor. Anna nirringrazzjawk ħafna jiena tal sibt il-ħin tipprepara u tingħaqad magħna anke biex semmana dawn l-idejat u dawn il-ħsibijiet. Kienet taħdita interessanti u nirringrazzjawk mill-ġdid tagħha. Għandna għandna fi ħsiebna wkoll nkomplu b'dawn it-taħdiet iktar iktar qudiem matul din is-sena skolastika. Jekk ikollkom suġġerimenti ta' suġġetti partikolari li tixtiequ li nitkellmu dwarhom, mhux neċessarjament li jolqtu l-Malti fis-sekondarja, anke fil-primarja, jiġifieri jekk tħossu li hemm xi topic, xi qasam li nistgħu nindirizzawh, anke li forsi tħossu l-bżonn tiegħu U intom, ġifieri, ehm, ngħidu aħna ehm, jien naf xi aspett li tixtieq li ssib ta' fuq aħjar. Kellna anke taħdidiet dwar grammatika, dwar ortografija, ġifieri ħossukom liberi li tikkuntattjawna tibgħatulna messaġġ fuq il-Facebook jew inkella ehm, tiktbulna ehm, permezz tal-email u nikkunsidraw il- is-suġġerimenti tagħkom. Infakkar ukoll lil dawk li jixtiequ u li forsi mhumiex membri tal-Għaqda tal-Għalliema tal-Malti jistgħu jagħmlu dan jistgħu jissieħbu billi jużaw il-formola li hemm fil-paġna tagħna tal-Facebook u għandkom kollox insomma x'għandkom tagħmlu. U anke min ikun jixtieq jagħti sehmu, bħalissa qegħdin nippruvaw naħdmu anke fuq xi ehm, xi riżorsi, min ikun jixtieq jagħti sehmu ngħid isma' jiena naffordja illi nagħmel xi ħaġa żgħira, anke jekk naffordja sa tgħid f'xahar, jien naf. Ehm, kull laqxa tirfet l-imramma jgħid il-Malti, jiġifieri Kull min jista' jagħti sehmu u jixtieq, ġifieri merħba bih. Ikkuntattjawna u nieħdu gost għax nkunu nistgħu ninvolvu iktar nies. Dak kollox min-naħa tagħna għal-lejla. Nirringrazzja mill-ġdid lil Lina, nirringrazzja lilkom kollha li ngħaqadtu magħna u nixtieqilkom il-lejla t-tajba.
Grazzi lilek.
Saħħa.
Saħħa.